Häzirki döwürde dünýäde tehnologiýa örän çalt ösýär. Ol hem öňki kagaz görnüşinden çykyp, sanly görnüşe geçýär. Şu ýagdaýda bir sorag ýüze çykýar. Geljegiň puly nähili görnüşde bolar? Munuň jogabyny tapmak üçin ilki bilen kriptowalýuta diýen düşünjäni düşünmeli. Kriptowalýutalar bu sanly pullardyr. Olar ýörite programma üpjünçiligi arkaly döredilýär we adatça merkezi bank ýa-da hökümet tarapyndan däl-de, blokçeýn diýilýän tehnologiýanyň üsti bilen dolandyrylýar. Kriptowalýutalaryň taryhy iki müň sekizinji ýylda başlanýar. Şol ýyl dünýäde uly ykdysady krizis ýüze çykýar, banklar ýapylýar, millionlarça adam pullaryny ýitirýärler. Şol wagt adamlar bank ulgamyny doly ynam edip bolmaýandygyny duýýarlar. Şeýle ýagdaýda internetde bir makala peýda bolýar. Onuň awtory Satoşi Nakamoto, ýöne onuň hakyky kimdigi häzire çenli belli däl. Ol öz makalasynda Bitcoin atly täze sanly puly hödürleýär. Bu pul görnüşi banklara bagly bolman, adamlaryň biri-biri bilen gönden-göni we howpsuz görnüşde töleg geçirmegine mümkinçilik berýärdi. Bitkoin bu diňe bir täze tehnologiýa däl, eýsem, adamlaryň maliýe ulgamyna bolan ynamyny dikeltmäge synanyşykdy. Kriptowalýutalaryň işlemeginiň esasyny blokçeýn tehnologiýasy düzýär. Geliň, bu düşünjäni has ýönekeýje we düşünikli ýagdaýda seljereliň. Blokçeýn näme? Blokçeýn bu maglumatlaryň üznüksiz we howpsuz görnüşde ýazylýan sanly depderçesidir. Bu depderçede her bir maliýe amaly aýratyn bir blok görnüşinde ýazylýar. Şeýle bloklar yzygiderli birleşip, bir maglumat zynjyryny emele getirýärler. Her blokda amala aşyrylan amalyň senesi we wagty, Pul geçiren we kabul eden şahsyň açar maglumatlary, öňki blok bolan baglanyşyk ýörite kod, ýazylýar. Eger kimdir biri öňki maglumatlary üýtgetmekçi bolsa, onda ähli soňraky bloklary hem üýtgetmeli bolýar. Bu tehniki taýdan örän kyn we gymmat. Şonuň üçin blokçeýn allowdan goralan ulgam hasaplanýar. Adaty bank ulgamynda ähli maglumatlar bir merkezi serwerde saklanylýar, ýöne blokçeýn ulgamynda maglumatlar ýüzlerçe, müňlerçe kompýuterde bir wagtyň özünde saklanylýar. Şeýle usula desentralizasiýa, ýagny merkezi bolmadyk ulgam diýilýär. Bu näme üçin möhüm? Hiç bir hökümet ýa-da bank ulgamy dolandyrmaýar. Hiç kim özbaşdak maglumatlary üýtgedip bilmeýär. Ulgam açyk, adalatly we durnukly bolýar. Kriptowalýuta ulgamy işlemegini dowam etdirmek üçin täze bloklar yzygiderli döredilýär. Muny ýerine ýetirýän kompýuter prosesine maýning diýilýär. Olaryň eýeleri ulgamyň işlemegine goşant goşandyklary üçin täze kriptowalýutalar bilen sylaglanýarlar. Her bir ulanyjyda iki sany açar bolýar, açyk açar, Public Key, başgalar saňa pul ugradyp biler. Şahsy açar, Private Key, diňe sen öz hasabyňy dolduryp bilýärsiň. Bu açar örän gizlin saklanmaly. Ony ýitirende, puluňy elýeterlik hem ýitýär. Kriptowalýutalaryň dünýäde meşhurlygynyň artmagynyň esasy sebäbi olaryň köp sanly artykmaçlyklarynyň bolmagydyr. Geliň, olaryň iň möhümlerine seredeliň. Adaty tölegleri amala aşyrmak üçin köplenç banklaryň hyzmatyna ýüz tutmaly bolýar. Emma kriptowalýutada Bank ýa-da araçy zerur däl. Ulanyjylar bir-biri bilen gönden-göni kompýuter ýa-da telefon arkaly aragatnaşyksyz töleg geçirip bilýärler. Bu hem wagt hem-de çykdaýjy taýdan amatlydyr. Kriptowalýutalar dünýäniň islendik künjeginde işleýär. Pul ibermek üçin çäklendirme ýok. Şeýle amallar has çalt amala aşyrylýar. Komissiýa tölegi pes bolýar. Dürli ýurtlaryň milli walýutalaryny öwürmek zerurlygy bolmaýar. Bu aýratynlyk daşary ýurtlara pul iberýän migrantlar, eksport, importa gatnaşýanlar, işewür we halkara hyzmatdaşy bolanlar üçin örän peýdalydyr. Kriptowalýuta ulgamlary ýokary derejeli şifrleme arkaly goraglydyr. Her bir amal blokçeýne ýazylýar we ony üýtgetmek diýen ýaly mümkin däl. Mundan başga-da, ulanyjynyň şahsyýeti açyk görkezilmeýär, diňe açar belgileri görkezilýär. Bu bolsa maglumatlaryň gizlinligini we şahsyýetiň goragyny üpjün edýär. Kriptowalýutalaryň dünýäde giňden ýaýramagyna garamazdan, olaryň hemme tarap bilen howpsuz ýa-da durnuklydygyny aýtmak bolmaz. Olar bilen baglanyşykly birnäçe töwekgelçilik we kemçilik hem bar. Geliň, olaryň üstünden durup geçeliň. Birinji, bahalaryň üýtgäp durmagy, durnuksyzlyk. Kriptowalýutalaryň iň belli aýratynlyklarynyň biri olaryň bahasynyň gaty çalt üýtgeýändigi. Mysal üçin, bitkoin bir günde on-ýigrimi prosent gymmatlap ýa-da arzanlap biler. Düýn otuz müň amerikan dollary bolan kripto ertesi ýigrimi bäş müň bolup biler, ýa-da tersine. Bu näme diýmek? Bu ýagdaý adamlaryň oňa pul goýmakdan ýa-da gündelik töleg üçin ulanmakdan howatyr etmegine sebäp bolýar, sebäbi bu walýuta durnukly däl. Ikinji, kanunçylyk we düzgünleşdiriş kynçylyklary. Dünýäniň köp ýurtlarynda kriptowalýuta entek doly tanalanok. Käbir ýurtlar olary resmi taýdan ykrar edýär, beýlekiler bolsa gadagan edýär ýa-da çäklendirýär. Näme üçin bu töwekgelçilik döredýär? Eger-de bir ýerde siziň kriptowalýutalaryňyz kanun taýdan hakyky däl diýip ykrar edilse, siz olardan peýdalanyp bilmersiňiz. Eger-de sizi kimdir biri aldasa, siz köplenç sud ýa-da kanun arkaly hak-hukugyňyzy gorap bilmersiňiz. Bu ýagdaýa biz hukuk boşlugy diýýäris, ýagny ulanyjy bilen döwletiň arasynda düşnüksizlik ýüze çykýar. Üçünji, awtomatlaşdyrylan hakerçilik we aldawçylyk. Kriptowalýuta bu sanly ulgam, diýmek bu ýerde hakerçilik we aldawçylyk hadysalary hem bar. Käbir töwekgelçilikler. Şahsy açaryňy ýitirseň, hiç kim kömek edip bilmez. E-mailiň ýa-da telefon ogurlansa, ähli puluňy bir sekuntda ýitirmek mümkin. Bazarda aldawçylykly kripto taslamalar bar. Göwnüňi alýarlar, puluňy alýarlar we ýitýärler. Gowy görünýän kripto taslamalaryň arasynda piramida görnüşinde işleýän aldawçylykly oýunlar hem kän. Käbirleri ýörite ýazylan programma arkaly sizi ynandyrýar we netijede siz doly pul ýitirýärsiňiz. Kriptowalýuta gyzykly, täze we mümkinçilikli dünýä, ýöne ol dünýäde ädim ätmegiň öň ýany, bilim almak, maglumatly bolmak we iň esasy, howpsuzlygyňy düşünmek gaty möhümdir. Kriptowalýutalar indi diňe bir tejribe ýa-da hobby däl, olar häzirki wagtda dünýäde ykdysadyýet we tehnologiýa bilen berk baglanyşyk ösüş ýoluna çykdylar.